Un felis dia pabo y un siman bendiciona. E manera nos a primintí awe ta e prome parti di e programa Secretonan pa bo Felicidad. Prome no sigui, mi ta duna un introduccion chikitu pa esnan cu no a tende pa nan sa kico nan por verwagt di e programa aki. E programa aki eigenlijk Kon el a yega na stand kiben kon el a bin para na kamineta? Pa motibu ku mi tabata ta bezig ku sierto onderzuknan den sierto kringnan kaminda mi tabata ta beweg i kada bia tabata ta bini ku mi ta ta topa hendenan ku ta papia hopi bia di infelisidat, mi ta sinti mi felis, ku tur eseinan. Anto, ya, ora mi tabata ta haña kada bia e mesun kosnan ei, mi mi mi a Mab'e kuminsá haya mas gana den e tema aki, i mab'e puntra mas i mas hende i m'a nota ku ya e kos aki ta un kos hopi importante ku ta hungando ròl den nos komunidat i den otro komunidatnan tambe, ku nos komo ser humano tur ora ta bezig ta buskando nos felisidat, kada un na su mes manera, tin ta busk'é ku plaka, E otro ta busqu'é cu status, e otro ta busque'le cu fama, e otro ta busque'e cu un pareha. Anyway, asina bo por bay door. Felicidad ta algo asina grandi, tin tanto cos ta hunga rol rond di e tema aki y ta p'esey juist e ta hopi importante pasobra si felicidad ta dje importante pa nos, ta nifica cu nos mester di dje pa nos por funciona como un persona. Pasobra na momento cu nos ta infeliz, nos ta bloquea. Anto na momento cu bo ta blokia lo bo no por sigui crece. E programa aki loke nos ke bay haci ta y loke mi ke bay haci ta dor di duna bo conocementonan y tools nan mi ta bay yuda bo pa bay conoce bo mes mas miho y di e manera aki pa bo bay crece den bo persona, I ku asina, ora bo a krese den bo persona, e e laga nos bisa e kans, e chèns ta grandi ku bo ta e buk mas sukses. Anto na momentu ku bo buk éksito, bo ta bai sinti bo mas felis. Kon nos ta bai hasi esaki den e programa aki na un manera masha fásil i simpel? Lo mi duna bo algu di konosementu riba un tema ku nos lo bai trata. I a base di e tema ei nos lo bai verdip nos mes kada bia mas aleu. Anto a base di e kenis ei, e konosementu ku bo haña ei, nos ta bai traha riba bo personalidat. Lo mi duda bo toestan kon pa bo traha riba bo mes. Di mes e prome biaha aki lo mi bai splica mucho mas tanto, pasobra pa hinca bo den e programa y pa bo por compronde am kico nos ta bai sigui cune. Pues esaki ta e mijo manera pa bo por sigui compronde kico e programa ta encera. Manera e doel mas importante, e meta di mas grandi di e programa aki ta, pa mi yuda bo riba bo desaroyo personal, Pa bo bin logra, pa bo sinti bo mas felis. Awor laga nos duna un pida, un pida, un pida, un pida chikitu asina aki, kiko ta felisidat? Eigenlik felisidat no, ta na momentu ku bo ta sinti bo bon den bo kurpa. Felisidat ta un kos di largu tempu, e no ta kos di un temporada cortico. Felicidad mester ta den bo hasta na momentonan cu cosnan fuerte bini den bo caminda, cu bo a haña desapuntonan, tog den bo aya mester tin felicidad. Anto esei nos ta papia di felicidad di paden di cuerpa. Pero hopi biaha nos ta busca felicidad cu ta pafó. Felicidad cu nos ta haña dor cu otro ta duna nos nan reaccionnan. Laga nos scue bevoorbeeld, nos ta busca status, placa, pa nos tin porta un tiki poder. Nos ta sinti nos bon paso tin tantu hende ta rond di nos. Nos ta feliz, esei nos ta kere. Pero na momento cu nan kita tur e cosnan cu e fei nos, Nos lo bira sernan di mas infelis ku tin. Ata e nan bo ta mira kaba e e diferensia entre felisidat di bo paden i felisidat ku ta para pafó di bo. E programa aki nos di purbana traha mas tantu na e felisidat di bo paden, pasobra esei ta duradero. Anto si tin un kos tambe ku lo bai yuda bo mas i mas, ta e Ser Supremo ku a traha nos. Esei ta e bron di mas grandi ku ta trese felisidat den bo bida. Pues biniendo bek riba e tema desaroyo pa bo personalidat, tambe mi ke para ketu un ratu, paso ta importante pa bo sa ke nos ta nifiká ku Bo desaroyo personal. E palabra ta bisa bo kresementu den bo persona. Bo ta un persona úniko. No tin un persona meskos ku bo. Dios a traha bo úniko. Bo ta un ser individual sin tin ningun hende manera bo. Nos por bisa si, Ai, mi ta meskos ku mi mama, mi ta meskos ku mi tata. Pero ya, esei ta bisa nos ta bisa nos tin sierto kosnan ku ta parse otro, Pero nunca mescos cu otro. Pasobra si nos tabata ta mescos cu otro, anto lo nunca lo nos no tabata tin deferencia di opinion. Nunca lo nos lo a no a discuti cu otro, pasobra nos ta comprende otro bon. Pero laga nos lagu'e tene pidi, anto rin mi ta bay splica bo awor kico ta nifica cu ora bo ta bay traha riba bo desaroyo personal. Den e programa aki bo tin di Mi ta bai duna bo tools nan kon bo ta bai konosé bo mes komo persona. Na momentu ku bo bai para ketu riba bo persona, bo bai pensa, bo bai mira ken bo mes ta. Anto bo bai wak bo komportashon, bo ta bai rekonosé kosnan ku ta ménos. Na momentu ku bo rekonosé kaba, ya bo ta riba un kaminda di viktoria, pasobra bo a rekonosé. Awo ora bo a rekonosé, bo tin di bai apsetá tambe. Bo tin di bai bisa ku sí, mi ta mira ku e ta asina akí. Kiko mi ta bai hasi pa mi hasi esaki un tiki mas mió ku ta bai yuda mi mes pa mi sigui krese? Na momentu ku bo a rekonosé, bo a apsetá, ta yega e momentu ku lo bo ke bai trese kambio den talbes bo komportashon. Awor na momentu ku bo ta trese kambio den bo komportashon, ta nifiká ku ta tin tantu proses ku a pasa dilanti promé ku bo bin trese kambio. Pasopi bia den momentu ku nos tin ku kambia i nan nos ta kuminsá bisa, No ku e Kencio. No, no, no, no, no, no, no, ami ta asina. No, mi mi ta sina no. Koe lokonan ta papia es esun ku ngusta ya. Ke ngusta mi sina te a mester sa. Nos ta pesa ta gaña nos mes. Pero ora bo ke krese den bo personalidat, bo tin ku ta onesto ku bo mes. Bo mester para den un spil I bisa ken bo ta, sin skonde nada. Ken ku bo ta, bisa bo so tabo ku bo so. Skibie riba un papel. Anto bai bek i mira, mira, mira, mira bo komportashon. Mira bisa, ey, talbes ta esaki ta un punto ku mi tin ku traha riba dje. Talbes esaki ta algu ku ta blokia mi. Na momentu ku bo a kaba ku esei ku bo a pensa, oke, awor mi tin trese kambio. Na momentu di trese kambio ta bini otro kosnan riba bo pat. Kon pa trese kambio? Bo tin ku kore un sirkulo kompletu. Hopi bia den e sirkulo ei bo ta bai kai bèk. Bo ta bolbe bai bèk den bo komportashon di antes. Ora bo bai bek den bo komportashon i antes tin hende ku ta bisa, Ya, mi ta gave up, e ku aki mi no ta sigui, no, mi ta keda manera mi ta. Pero tin otro ku ta bisa, No, mi ta sigui, mi ta kuminsá e sirkulo di nobo. Anto, esaki ta pa duna bo dies un idea kon nos lo bai traha den e programa aki kon lo mi bai purba na yuda bo. Pero promé kesei tin algu tambe ku bo tin di bai komprondé, e tres nivelnan di programashon mental ku kada ser humano ta pasa den. Na promé bo ta un persona, si bo mira esei bo ta un persona, naturlik ser humano ku a nase, universal. Dikon mi ta bisa universal? Ku universal mi ta nifiká ku hendenan di China, di Colombia, di Hulanda, di Venezuela Nos tur ta ser humanonan cu tin sentimento, ansha, emocionnan. Sanger ta core den nos bena. Ke men tur locual cu un ser humano ta haci mescos ke otro. Y a carninan bo ta universal, bo ta e ser humano den su base natural. Awor, como esey ta un dje nivelnan di e programacionnan laga nos bisa. Bo ta bay hañabo e ora ey cu ora bo a nace, Bo tin un personalidad. E personalidad ei ta di bo so. E personalidad ei tin bo carácter den dje formá. Bo ta bin cu cierto patrón chi bo ta nace cune di sintimentu, di pensamentu i di manera di actua. Esei bo ta nace cune. E ta den bo. Pero na momento cu bo nace, natuerlijk bo ta bay wordo criá den bo famia. Ya e nan influenshanan ta bai bini riba e patronchinan ku bananse kuné. E nan ya kaba influensha nan kaminda nan ta bai vut bo òp, nan ta bai eduká bo. Ta bai bin kosnan serka den bo patronchi ku bo ta bai mara nan i hasi nan di bo. I ku nan ta keda e nanan duru mará. Pasobra esei ta loke b'a siña, esei ta loke bo famia a hinka den bo. Pero, ora, ora bo tin sierto patronchinan asina, si bo ke siña algu nobo, tin biaha ta difísil. Pasó bo tin ku kita un ratu for di nan pa bo por laga konosementu nobo drenta paden. Anto den momento ei mi por bisa bo cu si, ok, b'a conoce e parti personal, e parti personal cu abo ta un ser riba bo mes, individual, manera Dios a buta bo cu tin un hende manera bo, ke patronchi cu a bin den bo caba di pensamento, di sintimento y actuacion, Pero ku tòg ta bini kosnan di bo famia ku bo ta e siña ku ta bini erbei, ku awa ta e mak eigen, ku ta bai bira di abo. Ora bo pensa bo bon, bai bèk terug, nos tur ta hendenan ku a wòrdu forma, nos a wòrdu forma, pasobra hende na influensha di pafó i di paden a traha e persona ku nos ta awe. Ora bo sigui bai mas leu, ku bo a bira mucha grandi, bo ta bai pafó i ora bo ta e ser a konosí ku skol, bo ta e ser a konosí ku trabou, bo ta e ser a konosí talbes bo ta bai un misa, talbes bo ta bai loke sea, tur kos ku tin ku ta rònt di bo ku ta bin trese otro pensamentunan serka bo. Si bo mira bon no, ora bo yega skol, bo ta yega ku otro pensamentunan. Jefrouw ta bai bisa bo, No, bo no mester hasi tal asina. Bo tin ku hasi tal asina. Anto nan ya kaba lokual ku bo a siña di kas, ya kaba i nan tin influenshanan di pafó ku ta bini riba dje ku ta bai bira èkstra riba loke bo a haña di kas. Pero esei nos ta yama kultura. Tur lokual ku ta bini di pafó, E si nos ta yama el e kultura, e si nos ta yama e kultura number uno. Tambe bo ta bai trata ku bo ta baña bo ku kultura number dos, ku esei tin ta maken ku gruponan di hendenan ku ta bai sigui sierto tradishonnan. Bijvoorbeeld nos komo Antiano ta gusta kome nos mes kumindanan, nos ta gusta portá un bonchi, Ku funchi, otro ta gusta yambo, ki mester ta tipis kumindanan di Kòrsou, laga nos bisa. Otro ta bini dunabo un bòrt di frunta, mi dici no, no, no, danki, mi di ngana di e kosi. Ke ei trobe ta, esi ta un otro, kultura numbra dos, ku tin ta maka ku grupo di hendenan ku ta sigui un sierto tradishon, manera b'e volbe laga nos no papia di sèks, pasobra ta tabú. Aunke awendia mi ta mira ku hopi dje kosnan a kambia, ku nos ta hopi mas leu riba e terenonan ei, pero ta pa splika bo kiko ta trata di kultura number dos. Kultura number dos ta for di bo, ta grupo di hendenan ku ta bai sigui un sierto tradishon i ku ta distansiá nan for di e otro gruponan. Y cultura number uno tin te maca cu loke ta den bo paden, e fulnan con bo ta bay reager riba cierto cosnan. Ki bo ta bay esque emocionnan cu bo a siña den cas? Con bo ta comporta bo pafor? Lo bo rabia ora wende bisa bo algo? Con, con, con? Ta depende con bo a siña e nanan pafor bo ta bay haña otro tipo cos. Esey ta cultura number uno. Awor Nos por sigui bai door den e e tema aki cu ta bai cansa bo un tiki, pero dicon mi a mi a mi a purba na a trata na splica bo esaki. Paso si bo por comprende ta dicon bo ta awe e persona cu bo ta Anto ora bo por comprende tambe cu abo como un persona ta dje divino ey Dios a traha bo, cu bo por tambe di destancia di momento di cosnan cu ta menos bon pa laga cosnan nobo bini den bo bida. Anto e programa aki lo bay trece conocemento nobo nan den bo bida. I si bo ke hasi algu na bo desaroyo personal, antori mi ta bisa bo ser open-minded. Habri bo mente pa e konosementunan ku ta bai drenta, tuma nan, hasi nan di bo i hasi algu kuné. Traha riba bo mes pa tiki tiki bo yega na e felisidat ku abo ta buska. Awor despues di a papia tantu asina ku bo di bo desaroyo personal, mi ta kere ku lo bo a komprondé un tiki kiko bo por verwagt di e programa aki. Pero bo mes sa, ora mi kuminsá papia mi no ke stòp. Aki Bananan ta gritá mi masha ora, Valesca stòp awo, bo a papia dimas. Oke, ya, laga nos ban bèk, e ora e tema di awe ta bira Amor berdadero. Nos a skohe pa awe si ta un dje sekretonan, amor berdadero. Bo ta puntra bo mes, Ki amor berdadero tin ta maka ku felisidat? Wèl, laga mi bisa bo ku amor i felisidat ta mará na otro. Pasobra si bo tin amor, anto bo tin felisidat tambe. Otro un banda tambe bo por mir'é ku tal bes felisidad tambe por trese amor. Pero mi ta kere mas den e parti promé. Esei semper lo keda un diskutishon kua ta kua. Pero mi ta kere ku ora bo tin amor, felisidad ta bini di un sistema outomátiso. So bo ta mira kosnan otro. Bo ta kuminsá mira kosnan ku internamente un otro pensamentu. P'esei m'ha decidí di scoge e tema Amor Verdadero pa cuminsá cun'e. Pa e tema aki mi a buta tres pregunta cerca un par di personanan cu nos a invitá cu men di tin un entrevista cu nan tur ta manda aden loke nan ta pensa. Anto e preguntanan tabata ta preguntanan masha simpel. Pero ku tòg hopi ta bisa e pregunta ki ta hopi hopi hopi dip. Ke meni ta un pregunta tòg ku nan tabata tin ku pensa riba dje promé ku nan duna kontesta. E preguntanan ku nos a puntra tabata simplemente, Kiko amor berdadero ta nifiká pa bo? Bo ta aktua segun e prinsipionan di amor berdadero? Abo mes. Bo tin amor berdadero? Esei tabata e tres preguntanan ku nos a buta serka e personanan aki. Mi ta bai laga bo tende e personanan aki kiko nan opinion ta riba e tema amor berdadero. Despues ku nan duna bo nan opinion, Lo mi bai duna bo for di un bron ku ta hopi hopi importante ku nos ta yama Beibel. E den ta splika duidelik kiko ta amor berdadero i dikon mi a skohe pa sa ke for di aki. Paso Beibel ta algu tòg ku ku nos tur, eigelijk si bo mira di for di tempu ayá Nos leinan tantu kos ta basá riba e Beibel. Si bo mira mes nos sistema di règt, nos sistema di huisio, ta basa su mes tambe riba leinan ku a sali for di Beibel. Na momentu ku un persona tin ku bai dilanti règter e ta buta su man riba Beibel i pa e papia bèrdat. Pues, Beibel ta duna duidelijk kiko ta nifiká amor berdadero. Pero nos komo persona ku nunka a para ketu riba esei, nos tin sierto pensamentu, nos tur ta pensa otro, nos tur tin otro pensamentu di amor berdadero. Pero esei ta e bonita, ta esei ta loke yais mi gusta, mi ke mira e e diferensha entre personanan. Pasobra nos mester siña ku respetá Kada opinion di otro, esei tambe ta un parti di amor. Pero mi ta stop di papia pasobra nan ta hasiendo seña ku mi trobe pa bisa mi mi ta papiando di mas. Ke bier mi ta bai laga bo bai skucha kada un dje personanan ki kon nan ta eksperensiá amor berdadero i despues mi ta bini bèk. Anto ya nos ta nos ta sigui papia over di e tema amor berdadero. Amor berdadero pa ami, amor berdadero no ta existi den forma ku ami nunka no ta tin un amor berdadero. Amor berdadero ta ami ta kere anto pa ami. Ta man'é bo tin un amor pa Dios i bo tin amor pa bo yunan. Pero pa pareha e amor berdadero nunka ami no tawata tin dor ku nunka mi no a keda ku un solo pareha. Pero aktualmente awo. Ku ami ta sinti manera ku un amor pa un persona, pero e persona aki ainda no por ta huntu ku mi den mi bida, pero mi ta wardando riba e persona aki. Anto ora ke ta ku mi un rato Eso es ke tin ku bai atrobe, pasobra ora mi ta sinti hopi falta di dje, atrobe mi ta sinti hopi ku ta bini touch mi kurason, anto ora mi ta kere ku esei lo ta algu di amor berdadero, so pa ta sinti e e mesen ku e persona tin ku bai.

E e es un pregunta dificil. Amor verdadero. Pa mi amor verdadero ta ora bo ta respeta otro, bo ta balora otro, bo ta stima otro, bo no ta hasi malo cu otro, bo no ta hasi cosnan chikitu un problema, bo ta comunica bon cu otro. E cosnan e Ta un base pa bo tin amor berdadero. Ami ta kere ku mi a konosé e amor berdadero pasobra mi ta respetá hende, mi ta balorá hende, mi no sa hasi malu ku hende i foral mi no sa ofendé hende. I mi mensahe pa awe. pa bosnan ta, No kere ta plaka òf kosnan di mundu òf kosnan luho ta trese nos felisidat òf nos amor berdadero. Amor berdadero ku felisidat ta den nos ma mester ta. Dus purba na respetá hende, balorá hende, anto sigur sigur Bo ta haña amor berdadero òf felisidat den bo bida? Danki. Pa mi amor ta nifiká stima otro, dun'é kariño i balor. Para mi el amor es konektarme kon el todo, abrasar

Para, bueno, tener una mejor experiencia de loke es vivir. Ta OJ. Kiko amor ta nifiká pa mi? Amor ta un emoshon, un sentimentu ku bo no por kue tené, hol'é, kumpr'é òf paga p'é. Amor ta un emoshon, un sentimentu ku ta bista sin egoismo, ku ta atrah'é bo pa bo hasi bon pa bo próhimo sin. Forward nada cambio cometi un berdadero amor claro cometi un berdadero amor mi famia nan mi casa mi yu nan mi nieto mi nieta nan conocer nan amistades nan pasobra su cora tin cuater tipo di amor amor storge y amor di mama y tata pa yu viceversa y amor filia. E amor di amigu pa amiga, di amiga pa amigu, e amor eros, e amor romántiko ku ta atraé e parti seksual entre hòmber i muhé i vise versa muhé pa hòmber, i e amor agape, e amor ku Dios a inpulká den nos. ku nos ta nanse kuné, a ta bese su imágen, su semehansa. Di ta buta nos pa hasi bon pa nos próhimo sin interesá den nada a kambio. Esei pa mi ta amor. Awor, bo puntra mi tambe, kon mi ta hendel ku amor? Mas fásil, mi ta trata tur dia di nobo di tene candela cende por medio di atencion y dedicacion duna na esnan tambe cu ta duna mi amor tur dia. Ami ta oja ey. Ware liefde, ja, wat is dat nou voor mij? Ware liefde vind ik iets dat je iemand ontmoet en dat je denkt van nou, dat is echt iemand waarmee ik mijn hele leven wil delen.

Dat ik samen graag oud wil worden met mijn partner. Dat ik ten alle tijden mezelf kan zijn en dat we voor mekaar zijn in goede en slechte tijden. Manera boso mes por a skucha e personanan aki, si bo a alert o bon, ke bai ku bo a buta bon atenshon riba nan, lo bo a nota ku hopi di e personanki Ta di akuerdo ku otro den e sentido ku esun ta bisa ku amor berdadero pa mi ta amor segun e pa Dios i su yunan? Bo ta tende un otro tambe ta kontestá meskos, amor pa su yunan i pa su pareha. Otro ku ta bisa Bijvoorbeeld laga kada ken ku nan mes prinsipionan, tin un sistema pa respetá otro, laga otro kada ken ku nan mes libertat, si bo mira el e bon. Tambe otro ku ta bisa, E ke duna amor pe risibí bèk. I ora bo mira tur e puntonan aki ku bo para ketu riba dje, bo ta mira ku nos komo persona Nos tur tin algu di amor berdadero, aunke nos ta bisa cu nos no tin'e, paso nos no sa kiko ta precies, pero nos tur tin amor berdadero, paso Dios a plant'e semilla den ami y abo. El a plant'e den ami y abo, paso un man mor'e aña yu, E tene yu den su man, ke sunchie, e ta sinti e amor ke mene ta plantá den nos. Simplemente nos mes, komo persona, ta buta ku en bes di nos floresé p'e amor i krese pa nos por dun'é na otro, pa nos por kompartié, nos mes ta doune dor di kosnan manera rabia ku tin den nos kurason, ku ta venenu pa nos alma. Ya lo sí, cu ta costa un venenoso pa nos alma. Anto asina nos ta nos ta kibra e cos bunita cu Dios a planta den nos, en bes di lagele crece. Pero, prome kesey nos ta bay bek pa mi duna bo kico ta para den Bijbel, kico ta amor berdadero. Pasobra na momento cu bo bay sa e totalidad, Kiko e ta enserá i ora e bo ta kla tambe pa bo bai tra riba bo amor berdadero. Paso, kere òf nò, e ta algu ku bo por tra riba dje. I Dios lo yuda bo si bo pidié. Lo e yuda bo pa saka rabia fe bo kurpa. Lo e yuda bo tantu kos ku ta blokeá bo ku bo no por sigui den bo bida. Pero mi ta bai spliká bo Kiko e bron, ke mende kiko Beibel ta bisa ku ta amor berdadero, anto ku ta algu masha masha importante pa nos komo ser humano? Paso kua di nos no ta deseá amor? Kua di nos no ke sinti nos stimá? Anto kua di nos ora no sinti nos stimá nos no ta e ser di mas felis ku tin? Anto e stimashon ei ta di paden. Pues nos ta traha den e programa aki riba stimashon i felisidat di paden. Pues, tende ke mi ta bai splika bo. Amor berdadero, Beibel ta splika ku ta stimashon ku tin hopi pasenshi. Stimashon ku ta kariñoso, ku no ta enbidioso, ke meni no ta yalurs. Amor no no ta comporta su mes indecente. Amor no ta broma tampoco. Pues e no ta hunga grandi. E no ta orguyoso tampoco. E gelijk ora bisa orguyoso, pecho alsa. No, amor no ta conoce e cos ey. E no ta busca su mes interes. Ke mendi Ami, ami i otro no ta importá mi. No, amor no ta asina. Amor no ta paga malu ku malu, apsolutamente, ni e no ta tuma tur kos na kuenta. I e no ta hiba gustu den inhustisia, ke men di e ta amor ta sòru semper pa buska hustisia. E ta gusta bèrdat. E no ta duna su mes tampoko pa bensí. E ta keda kere, spera i e ta soportá tur kos. Ègèlèk amor no ta kaba nunka. Ègèlèk mensahenan di profeta lo stòp. Tantu kos hablamentunan den den am nan ta bisa tonga tal am exclamacionnan cu hopi hende tal vez no ta compronde cu ta cierto hende so ta ñe tur e kosnan aki lo bay caba pero loke si lo keda existi semper ta amor, speransa i fe. P'e reson ku ta mas importante den tur tres ta amor. Esei ta pará den Beibel. Esei ta amor. I ami tambe ta hopi ens pasobra si nos mira ki amor ta enserá den su totalidat, nos mei para ketu riba e puntonan akí. Antò mi por bisa bo, mi tampoko no tin e amor berdadero man'e mester ta. Pasobra e ta bisa, Amor berdadero tin hopi pasenshi. Wow! Einan mes ami komo persona a kai kaba. Pasobra pasenshi ta un kos ku Egeland m'a traha duru riba dje ku awe. Mi ta un tiki mas dilanti den dje. Mi ta un persona ku ke pe kosas na den mesora. Pero awendia mi por bisa bo si, ku dor di a traha riba mi mes komo persona, awe mi por asta di, maske kon mi ta kansá, mi ke pe kosas na den, mi ta papia ku mi mes, mi ta bisa mi mes, aa, bo ta trahando riba bo mes. Ke mende tin pasenshi ku otro. Paso tur coson ta draai rond di abo so. Anto esei mi ke mustra bo, si abo tambe como persona bo traha riba bo mes, kere mi, lo bo puta cosnan den balansa y lo bo bay bira hopi mas feliz cu bo mes. Cada cambio cu bo haci como persona, bo tin cu mire como un exito. Cada cambio y cada exito ta trece felicidad cune. Si nos bolbe kue un otro un parti di amor berdadero, e ta bisa, Amor no ta enbidioso, e no ta yalurs. Kuantu persona si ta yalurs riba otro hende? Bo sa ki bo ta bezig ku nene momente? Bo ta bezig ku venenando bo mes alma. Asina nos por sigui kue henter e tema di amor aki i nos lo bai hasie tambe. Den e programanan siguiente tantu di e pidanan aki lo bin bek pa mustra bo ku ora bo ta buska felisidat bo mester por tin amor tambe. Paso felisidat ku amor ta mará na otro. P'esei nos a skohe awe, mi a skohe awe e tema aki ku ta hopi hopi importante. pa bo bai tene kuenta kuné. Mi ta pidi bo pa bo para ketu riba e palabranan ku mi a bisa akí, kiko ta e totalidat di amor berdadero? I sinta, tende un pa un i puntra bo mes, Ami, mi tambe tin amor berdadero? Mi tambe ta aktua Na locual e totalidad taki, na locual cu laga nos bisa, laga nos bisa na e normanan aki, Paraqué tur riba dje keré mi? Kel a bai yuda bo, pasobra el a yuda mi tambe como persona. El a yuda mi como persona i di curazon, loke ami a haña mi ke duna bo awe, i mañan, i tur e dianan mi ke duna bo e. Promé ku nos finalisá e programa aki, mi ke bisa bo si, nos no tin mag di lubidá e meta ku e programa aki tin. E meta presimpal ta pa bo traha riba bo personalidat. Pues laga nos hasi, laga nos bai bèk un ratu, un reviú chikitu rápido Kiko m'a papia awe? Pasobra m'a papia dje tanti ku tal bes e ora ki bo ta bisa Valesca, mi ta tur pruba aki na mi sa mas kiko bo a bisa. Awel mi ta duna awe den stap chikitu. Awe simplemente nos a papia di bo desaroyo personal. Mi a splika bo di e tres programashon mentalnan di hende ku tabata ta bo personalidat, bo kultura i e persona den su forma natural. Tambe m'a spliká bo di amor berdadero, kiko e ta asosiá su mes kuné ku felisidat. Tambe nos a papia di felisidat pero den un forma kòrtiku. Pero di mes, tur e kamindanan ku nos a papia di dje aki ta puntonan ku nos ta bai bin bèk riba dje Ta puntonan ku tambe tin ta maken ku bo desaroyo personal. Mi ta pidi bo, mi ta pidi bo, si bo ke yuda bo mes, bai awe. Para ketu riba loke mi a bisa bo aki. Para ketu paso ora nos ta papia di kresementu personal, Ta algu algu ku hopi di nos antes no ta ni para ketu ariba. Antes eigenlik mi mes no, ora mi ta ta mas yòn, nunka mi puntra mi mes ken mi ta. Mas grandi mi a bira mi a kuminsá ya interes, interes pa konosé mi mes, pasobra mi di si mi konosé mi mes mi ta kapas pa yuda otro tambe. Mi ta kòrda mi tabata ta resa na Dios tur momento, mi se, Señor, laga mi sa ken ami ta. Laga mi sa ken mi ta. Mi tabata ta para ketu riba mi mes komo persona i te ainda si bo bisa mi valeska tal kos mi ta gusta sistema dibe ainda mi ta para ketu paso mi ke sigui krese mi no ke keda pará einan mi no ke sinti mi blokiá paso mi sa kiko abo ta sinti ora bo ta blokiá mi ta Komprondé bo kiko e ta. Ta p'esei kada bia ku mi sinti ku mi ta blokiá, mi ta para ketu. Mi ta ser onesto ku mi mes, mi ta bisa mi mes ki ta pasando ku mi. Ku mi tin ku rabia ku mi mes, ku mi tin ku yora, ku mi tin ku sufri pa yuda mi mes pa mi krese, mi ta hasié ku muchu gusto. Pero semper mi tin un hende mi tras pará, ku ta, Señor, mi ta pidié yudami dunami forsa kada dia pa mi krese. I lo mi pidié tambe dunami forsa pa mi sigui ku e programa aki pa yuda abo ku ta sintá awori ku ta sinti bo ku ya ki mas tin. No, wak bo misa e palabra ei nunka. E mundu ki, Dios a buta bo ku un meta den dje. I e meta ei bo ta bai deskubrié. Sigui bo mira e programa aki bo ta bay descubrié. Bo ta bay haya confianza den bo mes, di e exitonan cu bo ta y boek, pero sersi gradicido cu cada cos, cada cos cu bo haña victoria den dje, keda, keda dankbaar, keda semper gradicido, p'esei tambe ta un di e secretonan pa felicidad. Nos ta bini pa tur e temanan ki bek. I mi ta yama bo danki ku awe bo a laga mi bini den bokas di e sistema aki. I ami ta yama Señor danki di por duna bo loke mi ta karga kuné. Pasobra nos tur komo ser humano nos lo sigui buska felisidat i amor. Pues mi ta warda bo pa e próksimo programa. Lo bo sinta wake i traha riba bo mes personalidat. Kòrda tur e tusnan ku maná bo awe, tur e kosnan ki nan ta hopi, nan ta hopi, pero drai bèk, wake koki, keda ripití e programa, skucha, para ketu riba bo mes, keremi ku e di dos parti, lo bo a mira kaba ku bo a krese un tiki. Mi ta yama, mi ta pidi bo ora aki, mi ta bisa Dios, mi yo bisa, mi ta bisa Dios. Pidi Dios pa e bendishona bo, pa tur lokual ku mi a papia den bo kabes, ke por a keda un tiki pegá, i ku e duna bo e forsa, abo ku awe lo ta sintá ei nan ku ta bisa, Ai, mi ta kansá, ai, felisidat, mi a traha tantu riba dje, mi a e kos ei nunka. No. Awe tin trobe speransa pa bo. Mi ta pidi Señor pa abo cu ta mira, pe tochi bo alma, tochi bo curason. Laga bo sa cu estima bo cu bo ta un ser unico y cu laga bo discubri bo talento y e pakico di bo existencia riba e mundo ki. Pasobra keremi cu e comunidad cu nos ta den Tin mester di bo tambe. E mester di bo tambe. Pero bo mester ta kla pa esei, i ami, huntu ku Dios i ku tur e personanan ku bai duna bo nan opinionnan, lo bai yuda bo riba desaroyo di bo personalidat.